Nabo okama mambia nare gotegerera eclip kiarenge iga omogaka oyomo agoteba ng'a nabwate omokungu oye o kane, omokungu oywo o kane na omoke emiaka, ng'a omokungu oyo omotang'ani anga moiseke omwabo bono. ng'a oyo omoke nere okomotebia chinsa abente konywa riogo, ere riogo ki abete konywa? Abagaaka tiga akong'ainereria ng'a morwarete bono. Eh, mbuya mono, mbuya mono, inwe mbuya, mbuya kabisa, eh, ng'a omokungu omoke nere okore egecho ase matuko oi riogo, sawa. Ladies and gentlemen, that is not the reason as to why na ngoaka evideo eye rero, etari reason. Esababu ngoaka evideo eye, nekorenda gosii emechando ero, period. Namechandero tari abakungu konya omo, hapana, tari ere eyio, emechandero gusii namang'ana oborimo. Omongwana oyomo nang'akete esimi korwa India yesterday, are goshare inche tu buna ngobeke enamba yane iga amo ang'akere esimi, bono nere nabo ang'akerete esimi. Nkobate inde botambe enamba eye yane eraa. neyokong'akera esimo ensemi. Mbarabwo bakogania gosapoti echanel na empesa, eye nere enamba ogotumia. Mbarabwo baraganie gonsemi inche rende ase etext, eye nere enamba ogokora ki? Ogotumia. Bono omongwana oyo ong'akerete esimi agontebia amang'ana gete iga agankuna sana. Namoboreti naki India ere? Agoteba ng'a India abanto nabo batang'aine bono iga ase enamba ense engima nabo barabange pi, mbabwete China omwaka oetire oyomo bono. Omongwana iga agontebia ng'a. India, neba barabange enchera nero economy yabo ere engiya. Bamenyete buya, nkamoboria esecret nere ere, agateba ng'a ase ensemo ya oboremi, India ere buya. Nkomoboria naki amaremo bare omonene gose nki? Nayaya. Abangwana aba buna barabange, ense yabo nenene. Lakini obonge bwabo boise gotumeka bobe, okonyora ng'a nonya nemegondo teiyo ase bagokora ki? Bakorema. Bono bakamanya koimoka bakagenda chisenta buna bono kera okari, ba make sure around kera okari chinyomba chiaga chirwe chintambe buna eye bono bigokwa affordable housing, lakini bono chigochia koagachwa ase enchera engiya tari chioboi buna chiria. Abanto bamenya oo chitaoni ime, chitaoni, chitaoni, chitaoni. Abanto bamanyete chitaoni, amache aro, endagera ero. Egere amaremo aria y'ebinyoro. Amarwa onsi pi aremwa arosigwa, abanto bachaka kogesa korwa. Abanto bachaka kogesa korwa, ng'a baria bakonyara korema barema, baria ba batigete emegondo eria yabo korwa ororo banyora endagera bagotumia chinka chiabo. Naigwete amang'ana aye? Ng'a onye okong'ete oborimo bwago, ng'a onyore ore endagera okonyora later on ekero twagochire kogesa. Juzi nagende amatanga rigoma aria baba, omanya konyora ase amatanga abekire nang'e na etundubari, egetiyo gia etundubari, ase ande na emete esimekire abanto bagaikaransa ime buna eema. Omogaka oyomo gagocha gakonyerora ng'a nomaete ng'a iga agoeta goeta goeta goeta ntobwati getiuto gia kere gie rigoma chiduka, geti nkeiyo, geti nkeiyo. Omochie omonene omonto abwate egetii abamura bakabagana kera omonto akere ekiaye bakaagacha egetii kegakora ki? Kegasira. Omochie omonene abanto bagasimekire ebituma, bagesa baragera buna bono kare abanto bakagesire babeka kiagera baragera amo, bono iga gokorigereria miganda eye teiyo oyomo orusia ase are kogesi buya aremwo ageswe ebituma ebiya, osimeke ekabichi, gose oagacha, oyonde obeke eng'ombe egetii, oyonde okore ki ang'o. Bono production teiyo, ntobwati bituma gusii tokogesa, Yanyarekanire ng'a bono gusii oboremo ne eshida, naende emiaka egocha gusii ntoche tochandeke. Emiaka tweenti korwa bono, ngai abanto bache korusia ebitii bagokora amatanga. Chisukuru bono togochi gotemera, okorusia omobere aa ng'a ekilomita koira omwana omobere esukuru ekero amatanga abe ero. Gose matanga tabe oo pi, mokomerane enka iga abanto basaba omobere otirimokigwa amang'ana aywo ere. Gose abande bagotukanana gosamba. Igo ntoganetie gotwara leadership ya Nyamira, na eya Kisii county. Ndiri onye gokwana na Kenya engima, tiambateti ng'a amaremo nare chinsemo chinde. Ogende buna Sigisi amaremo aasonete, ogende buna Bogera amagena aasonete, amabera ama- ama- ama- ama- amaremo aasonete. Ogende aase buna Maasai, amaremo obabwate, abanto bare abake kobua amaremo, babwate amaremo korigia igoro na gochia aria. Ase tochandegete gusii, ebiremo ebike ebike, abanto tore abange, naende twabaganire, twakorire. Omanyete ngoikera ande aase ngochia korengera ring'a. Ntobanenerete korigereria obogambi bwaito bwa Kisii County na Nyamira, tore naki ntonyore abagambi barabe base gotwara a visionary life style, a visionary thinking. Egere kaa tonyore ebinto buna ebi biko solve because aba manu ontebe omwana bono iga ore emiaka omwaka oyomo emiaka twenty egocha ng'a egochi kwagacha. Bono iga omonto abe twaterwe gusii ng'o igo more abanto bagoitana ng'a na oborimo are gosukia ng'a oo eke nago giasuka ng'a orobago enchera, batagete goitana pi igoro y'amaremo. Kwanyora omonto are nerobio achandegete gasi teiyo, akonyora akamia oragera, akanyora ne ebahati obe soakana omorero omotienyi. Abande kwanyora ng'a mbabwati besa nonya goakana rent bamanyete na abasani, gusii abwate oboremo obonene boraire, boraire. Naende togokuna boremo bwaye, ekero abwo nkwaye. Omonto oyio omagokwa otindekwa oborimo boria otiga abwo. Goika toika ase togoikaransa buna gusii twerengereria naki naki totagete chinsa chiaito chiri chikoba. Naki totagete gusii echi koba kaa. Emiaka twenty korwa bono iga ngai abanto bagochi koagacha ngai abanto bagochi komenya. Baria batabwate oborimo ng'aki bakoba. Omongwana nare karia otabwati ase agochi gotindekwa. Aa nyomba yaye ase ogokuna agotinde kume. In fact omonyene omonto aganyete ate agoro atindekwe aire mpaka enyomba. narora juzi gose nabatebie evidio egete iga ng'a itobwate chinchera chia para, roche na sebei gatigati timanyeti gose naende naki chire ntuboke etutu kero kare nabo ere igo. Abagambi baito mbabanto korema chipara chia para, eya sebei na eya roche. Ekero gusii mbarobamete pa rogoro, mbarobamete gatii gatia, mbarobamete roche. Ekero emetara eria egoru kabisa, neba na omobere nonya na epigipigi nonya na ambulance nabo egoika gesieri gose omorwaire nabo agocha oywo okoruka. Lakini komanya konyora omonto tagwancha pi korwa boremo nchera yaetigwe. Ng'a enchera y'etuguga iga, oborimo bwane ndieu, yaya mogotebani yaya, karue amagoro abere na inche abere, torosie enchera aa, kana nabo tokonyora na epigipigi egosiokia nyomba. Wapi! Omonto araga arakoire arakoire oboganga igoro ye oborimo enchera erache emokonye na omochokoro oye. Kwamanya gosoa town bosa onga are, obonyomba oboke oboke oboke oboke, boro ororo boirete oborimo bosa. Rikaba akwe mokonyambao onyare odevelop, mokoaba mokoororeria abanto baranyare odevelop ase ayio, bagache rinyomba gochia igoro, economy echenji, chibiashara bichenji, ekero tonyore etown gegochenja abanto banyore chigasi gekogera aye gokonyora onde okogochia risabu ase oranyare komenya omenye obogima bwago, gekorwa omanyete toikire ase goika torengererie buna abagusii enchera chigeneration chiaito chiochi komenya. Na nakere omosani one ore Australia. okorokwa chimbata ebosibori, agantebia ng'a abasigisi baichire oo, baichire oo, nkomanya komotebia nchunguza ere amanye naki abasigisi abwo bagoichora oo, ense eywo etari yabo. Agantebia ng'a abasigisi bago sacrifice, ooni oborimo twekas, oire omwana oye Australia, inthin within two years, omwana oywo oye ogore oborimo buna obo kabere. kabere. Gose iga aria kende otebie omoibori ng'a tata, otakumbatera ekegingo ekia ng'ende ng'umbu. Ayiayiayiayia, agotenere enyimbo nse, chiboke oboremo bwa chisokoro, nini. Eventually, abanto basira, abande bakwa, gose batiga amaremo iga abwo, abanto baira, abande baiba, nanyora omonto ngwanegete iga, omosubatia agochia gochia kong'akera esimi korwa Nairobi kagontebia ng'a. Chintakana, abataka baurire omoremo gusii. Omonto agocha kabisa oire oboremo, gochi kobwate ekina giasinya, kwanyora ng'a oboremo boria eventually mbori bwaye. Gusii bono nigo okogenda omoremo tabwate title deeds. Onde taiyo obwate plan naki tiga tore chititle deeds nchire ochareterwe. Twara William Ruto, Uhuru Kenyatta, bang'o, bakwana chititle deed Mombasa, Nairobi.

Nekero aase torengereria naki naki bogochia koba. Samureta nkorokwa Abel mokwa, enamba yane nere nabo okong'a ekero share na inche, baria mokonyara gontext na mogo text, whatsapp na omotext, baria bakonyara go gosapota echannel na mpesa enamba yane nere eyio. Mbuya mono sana mosesenigwe.